Netijeli öwrenmek usuly adamdan adama we ýaş toparyna görä üýtgeýändir. Geçirilen gözlegler öwrenmekde ulanylýan usullaryň hem öwrenmä has uly peýdasynyň bardygyny görkezýär. Käbirleri ýazmak arkaly has gowy öwrenýän bolsa, käbirleri görmek arkaly, eşitmek arkaly has gowy öwrenýändirler. Öwrenmek usullaryny esasy üç sözbaşa bölmek bolar. Wizual şekilli öwrenmek usuly, Eşitmek arkaly öwrenmek usuly, kinestiki öwrenmek usuly, wizual şekilli öwrenmek usuly. Bu usul bilen öwrenýän adamlar has köp şekillere, wizual materiallar, multfilmler we ýadygärlik suratlary arkaly has gowy öwrenýärler. Sanaw usuly we diagrammalary bilen has aňsat işläp we öwrenmekde has üstünlikli bolup bilerler. Eşitmek arkaly öwrenmek usuly. Bu usul bilen öwrenýän adamlaryň eşidiş ýady güýçlidir. Diňleýän zatlaryny aňsatlyk bilen öwrenip bilerler. Öwrenmeli zatlaryny ýazga almak we islän wagtlary diňlemek arkaly öwrenip bilerler. Esasanam uklamazdan ozal diňlemek arkaly has uzak wagtly öwrenmeklerini artdyryp bilerler. Kinestika öwrenmek usuly. Bu usulda el hereketleri, beden hereketleri we animasiýalary ulanmak mümkindir. Bir zatlar etmek we başdan geçirmek arkaly has aňsat öwrenmek bolýar. Aýratynam tans we teatr ýaly çärelerde has gowy peýdasy bardyr. Öwrenmek usullarynyň bu üç görnüşi her bir adamda dürli netijeleri berýär. Gözleglere görä adamlar okaýanlarynyň on göterimini, eşidýänleriniň ýigrimi göterimini, görýän maglumatlarynyň otuz göterimini, görýän we eşidýän zatlarynyň elli göterimini, görýän, eşidýän we aýtýan zatlarynyň segsen göterimini, Görýän, eşidýän, aýdýan we degýän zatlarynyň dogsan göterimini ýada salýarlar. Bu maglumata görä öwreniş usullary bilen bilelikde ulanmak has gowy peýda berer. Geliň indi bolsa bilelikde netijeli öwrenmek usullaryna syn edeliň. Bu usullary geçmezden ozal iň möhüm bilmeli zatlarymyzyň biri öz öwreniş wagtyňyzdyr. Käbir adamlar gijelerine has gowy öwrenýärler we işleýärler, käbirleri bolsa irdenlerine. Bu ugurdaky gözlegler garry adamlaryň ir säher bilen has hemişelik öwrenýändigini, ýaşlaryň bolsa uklamazdan birnäçe sagat öň has hemişelik öwrenýändigini aýtýar. Gürrüň berip öwrenmek, öwrenmek usullarynyň iň täsirli usullaryndan biridir. Bu usulda garşyňyzda öwretmeli adamyňyz bar ýaly ýa-da mugallym bar ýaly edip öwrenmeli maglumatlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Muny birnäçe gezek gaýtalasaňyz has gowy öwrenendigiňizi bilersiňiz. Hekaýada wizual materiallary hem ulanyp bilersiňiz. Powerpoint prezentasiýasy we suratlar goşmak bilen ýagdaý hasam gowulaşdyryp, ses we wizual okuwdan peýdalanyp bilersiňiz. Ekzamen, synag taýýarlamak. Öwrenmeli maglumatlaryňyzdan özüňize synaglar, ekzamen taýýarlaň. Ekzamen taýýarlygy bilim talap etýän prosesdir. Temanyň esasy setirlerine düşünmegi we öwrenmegi üpjün edýär. Möhüm ýerleriň nirededigini size habar berýär. Bu soraglaryň jogaplary bilen öwrenmegiňizi çuňlaşdyrarsyňyz we güýçlendirersiňiz. Bu täsirli öwrenmek usullarynyň biridir. Arasynda arakesme berip öwrenmek. Geçirilen gözlegler uzak wagtlap ünsi bir ýerde tutup bolmajakdygyny görkezýär. Öwrenmegiňizi arakesme bilen dowam etdirseňiz, has täsirli öwrenip bilersiňiz. Arakesmeli öwrenmek usullarynyň biri Pomodoro usuly bilen has aňsat öwrenip bilersiňiz. Topar bilen işlemek. Bir maksat bilen ýygnanan adamlar bilen bilelikde işlemek öwrenmäge goşant goşýar. Birek-biregi sorag bermek, pikir alyşmak we birek-birege düşünmeýän zatlaryňyzy düşündirmek arkaly has aňsat öwrenip bilersiňiz. Ýazmak bilen öwrenmek. Käbir adamlar ýazmak we çyzmak arkaly has gowy öwrenýärler. Ýazýan wagtyňyzy, ýazýan zatlaryňyzy okasaňyz, has täsirli öwrenip bilersiňiz. Sebäbi Ýazýan zatlaryňyzy siz hem diňleýärsiňiz. Kitaplarda ýa-da maglumat çeşmelerinde şekilleriň, suratlaryň köp bolmagy öwrenmegi aňsatlaşdyrýar. Öwrenmek usullarynyň haýsysyny has hem köp ulanýan bolsaňyzam, gaýtalamagyň has uly peýdasy bardyr. Gaýtalanmaýan zatlar gysga wagtly ýadyňyzda durar we derrew pozular. Emma gaýtalasaňyz, uzak wagtly ýadyňyza geçer we öwrenen zadyňyz aňyňyzda galar. Mähriban dostlar, bu wideomyzyňam soňuna geldik.